Мөхтәрәм милләттәшләр, хәерле көннәр сезгә, изге теләкләр. Мин Марс Җамалы улы Гаитов. Гөлшат Зәйнәшева турында тапшыруларымны дәвам итәм. Гөлшат апа Зәйнәшева үзенең гомеренең күп өлешен тузган торакларда, бернинди уңайлыклары булмаган кысан бүлмәләрдә яшәп үткәрде. 1995 елда Татарстан президенты Минтимер Шаймиев башлангычы белән Ул тузган торакларны бетерү программасы тормышка ашырыла. Бу хәбәрне ишетеп Гөлшат апа бик шатланды. Чөнки үзе генә түгел, меңнәрчә халык шундый уңайлыклары булмаган кысан бүлмәләрдә, тузган торакларда яши иде. Гөлшат апа бу турда үзенең иҗатында язып чыкты. Ул тузган торактан күчкәндә дигән спектакль язып, Тинчурин театрына тапшырды. Театрның баш режиссеры Рашид Заһидуллин ә, бу пьесаны куябыз дип вәгъдә бирсә дә, аны сүзендә тормады, сәхнәләштермәде. Әмма Гөлшат апа чигенмәде. Ул бу әсәрен э, Татарстан телевидениесына тапшырды. Э, башта аның э, шул фильм өчен сценарий язды. Һәм режиссер Нурания Ямалый бу әсәрне төшертеп, Гөлшат апаның фатирында төшертеп, зәңгәр экраннарга чыгарды. Тамашачыларга бу күп сериялы фильм бик ошады. Чөнки ул көн кадагына суга торган

җибәрде. Башка язучылар бу мәсьәләгә битараф калдылар. Бернинди әсәр, бернинди уларның әсәрләрендә, иҗатында бу хәл чагылдырылмады. Гөлшат апага 70 яшь тулгач, президент Минтимер Шәймиев Аны Кремльгә чакырып, бик җылы кабул итте. Анда табигый әңгәмә булган. Бу турда мин матбугатта чыккан зур мәкаләдән укып белдем. Ул мәкаләдә аларның фоторәсемнәре дә бар иде. Менә шул әңгәмә вакытында президент Гөлшат Зәйнәшевага аның иҗаты өчен халыкчан халык ярата торган иҗаты өчен рәхмәт әйтә. Бала сез яшь буынны тәрбияләүгә дә, балаларны тәрбияләүгә дә Ярдәм итәсез, рәхмәт сезгә, дип үзенең рәхмәтен белдерә. Гөлшат апа үзенең җавабында президентка аның иҗатына игътибары һәм ихтирамы өчен шулай ук рәхмәтен белдерә һәм башка язучыларның, гомумән, сәнгатькәрләрнең, язучыларның иҗатына игътибары өчен рәхмәт әйтә. Шул ук вакытта Гөлшат апа Зәйнәшева үзенең теләкләрен белдерә. Менә татар татар мәдәниятенә сәнгатенә зур өлеш кертеп хезмәт иткән композитор сара садыйкова артистлар артисткалар ильская камал һәм башка сәнгатькәрләрнең Венера Шәрипова башка сәнгатькәрләрнең истәлекләрен мәңгеләштерү турында фикерен әйтә. Ә балаларны тәрбияләү мәсьәләсендә ул президентка менә мәдәният йортларында төрле түгәрәкләрне җанландырырга кирәк, балаларны э, шул түгәрәкләргә чакырырга кирәк дип теләген белдерә. Э, Гөлшат апа бик күп э, шактый кино сценарийларга, кинофильмнарга, телевизион фильмнарга сценарийлар язды. Менә аның 1991 елда Салих Сәйдәшевнең юбилей елында язган Салих Сәйдәшев дигән фильмга 96 елда Сара Садыйкова турында Моң Сара дигән фильмга сценарий. Аннан соң 2004 елда моңнар дөньясына сәяхәт шулай ук Сара Садыкова турында һәм 2004 елда менә бу күп сериялы нәфис фильм Тузган торактан күчкәндә дигән фильмга зур сценарийлар язды. Менә фильмданга сценарийларны эшләгәндә, аларны фильмга күчергәндә, алар режиссер Итмас Үтәгәнов белән телевидение, телестудиядә төннәрен эшлиләр. Чөнки көндез аппаратлар буш түгел, аларга эшләү өчен шартлар юк. Шулай итеп, төннәрен эшләп, шул фильмнарны зәңгәр экраннарга чыгаралар. Э, гөлшат апаның э, яшь сәнгатькәрләр турында җырчылар турында э, матбугатта бик күп мәкаләләре дөнья күрде мәсәлән 1957 елда җырчы күренекле җырчыбыз Гөлсем Сөләйманова турында мәкаләсе. Аннан соң Флёра Сөләйманова турында мәкалә 1999 елда. Җырчы Рафаэль Ильясов турында 2003 елда аның мәкаләләре чыкты. Безнең мәшһүр җырчыбыз Әлфия Абзалова турында ул китап язды. Китап үзем турында дип аталган иде. Авторлыкны ул җырчының үзенә тапшырды, үзенең фамилиясен куймады. Ну, без аны беләбез инде, һәркем белә китапны. язган иде Гөлшат апа Зәйнәшева. Аннан соң күп хезмәтен, нервыларын сарыф итеп Гөлшат апа композитор Сара Садыкова турында үш китап бастырып чыгарды. Ул китапларның исемнәре былай иде. Бер мең тугыз йөз сиксән җиденче елда Сара Садыйкова исемле китап. 91 елда, 1991 елда Сагыналар сине чын дуслар исемле китап. 2002 елда Калфаклы сандугач дигән альбом китап бик матур нәфис китап чыгарды. Менә бу Калфаклы сандугач дигән китапны мин Татарстан Фәннәр академиясе президенты Мансур Хәсәновка үзем илтеп тапшырдым. Чөнки Гөлшат апа инде хәстә, авыру, каты авырып, урында ята. Ул миңа шул йомышын әйтте. Һәм ул китапны мин Мансур Хәсәновичка тапшыргач, Мансур Хәсәнов әйтте, Гөлшат бик күренекле шагыйрә, ул терелсен иде, ярдәм кирәк булса, әйтегез, ярдәм итәрбез. Аның иҗаты безгә бик кирәк, диде. Гөлшат апаның иҗаттас, иҗатташ дуслары бик күп иде. Ну, беренче чиратта, әлбәттә, композитор Сара Садыкова. Сара Садыкова Гөлшат Зайнашева шигырьләренә 23 шигыренә музыка иҗат итте. Ул музыка, ул җырлар бик популяр, бик моңлы. Халык аларны бик яратып кабул итте. Ул җырлар әле һаман да яңгырыйлар. Безнең күренекле җырчыларыбыз ул җырларны э, башкаралар радио, телевидение э, һәм концертларда ул җырлар бик әйбәт яңгырый. Бик якын дуслары Гөлшат апаның ул Нәсимә Әхмәтҗанова. Алар институтта бергә укыганнар. Нәсимә Әхмәтҗанова журналист. Татарстан радиосында балалар өчен тапшырулар алып барды. Алар гомер буе дус булдылар, ахирәт дуслар булдылар. аннан соң мына әлфия абзалова аның якын дусты мин үзем дә безнең гаиләбез гөлшат апаның якын дуслары булдык без аның әсәрләрен укып, шатланып тәбрикли идек һәм үзебезнең шатлыкларны бүлешәбез. Кайгы, хәсрәт килсә, аны да Гөлшат апа белән бүлешә идек. Аның Башкортстанда да дуслары булды. Фарида Кудашева, бик мәшһүр җырчы. Аннан соң Бахти Гайсин, Фарида Кудашеваның ире, композитор. Назяр Нәҗми, күренекле шагыйрь, татар-башкорт шагыйре Назяр Нәҗми һәм башкалар һәм башкалар. Гөлшат апаны безнең сәнгатькәрләр дуслары һәм аны белгән кешеләр чын кеше дип атыйлар иде. Чыннан да Гөлшат апа үзенең холкы белән, үзенең кешеләргә булган мөгамәләсе, мөнәсәбәте, кешеләрне яратуы белән, ярдәмчел булуы белән, чыннан да чын кеше иде. Ул татар хатын-кызларының иң матур гадәтләрен үзендә туплаган һәм кешеләргә игътибарлы, ихтирамлы, ярдәмчел кеше иде. Менә 2011 елда Гөлшат Зайнашева исемле истәлекләр китабы чыкты. Менә ул китап монда күренә. Аны китапны төзүчеләр булды Әлшәр Хөсәенов һәм Шакирова. Монда бу китапта 53 автор үзләренең Гөлшат Зәйнәшева турында истәлекләре белән уртаклашалар. Һәрберсе зур сәнгатькәрләр, күренекле шагыйрьләр, язучылар, җырчылар. Алар Гөлшат апаны мактап, аның турында бик җылы, матур истәлекләр белән уртаклашканнар. Менә бу китапта күренекле шагыйрьләр Равил Файзуллин, Роберт Миңнуллин, Лена Шагыйрьҗан, Ахмат Рашид, Ахмат Гадел, Нәҗибә Сафина, язучылар Рабит Батулла, Фәнзаман Баттал, Галим һәм язучы Талгат Галиуллин, Максум Гыраев, Ләбибә Ихсанова, сәнгатькәрләр Лема Кустабаева, Әсәр Хсаинов, композитор Мәсхут Имашев һәм башкалар һәм башкалар үзләренең Гөлшат Зайнашева турында җылы матур истәлекләре белән уртаклашалар. Галимнәр дә, менә Нурмөхәммәт Хисамов, фәннәр докторы, Дания Сибгатуллина, Нигъмәтҗанова, Анда минем дә истәлек хатирәләрем турында мәкаләм бар. Җырчылар Зөһрә Сәхәбиева, Бегишева, Фердинанд Сәлахов, Клара Хәйретдинова, Искәндәр Биктахаров Мингол Галиев һәм башкалар һәм башкалар. Гөлшат апаны сәнгатькәрләр, музыкантлар, җырчылар оперативный шагыйрә дип атадылар. Бу э, матбугатта чыкты күренекле музыкант, баянчы, композитор Рамил Хурамшинның шул, шул исемдә мәкаләсе, шын кеше дигән мәкаләсе. Э, оперативный шагыйрә дигән мәкаләсе чыкты. Э, оперативный ул татарча ничек була? Бик җитез тиз яза торган шагыйрә. Ә, чөнки Гөлшат апа чыннан да үзенең шигырьләрен бик тиз яза иде. Менә Илһам Шакировның истәлекләре бар. Ашыгыч тиз арада җыр текстлар кирәк булса, Гөлшат апа Зәйнәшевага заказ бирә идем. Ул шундук тирән эчтәлекле, халыкчан, гади телдә үзе җырлап торучы шигырь язып бирә иде. Илхам Шакиров гозере белән Гөлшат апа Зайнашева шактый җыр текстлары язып бирә. Мәсәлән, Уйна тальян гармуныңны, халык көе. Туган җирем Татарстан. Александр Ключеров музыкасы. Бәхет э, галәм лачыны. Э, Юрий Гагарин турында ул э, галәмгә космоска очкач, шул көнне, шул Гагарин очкан көнне үк Илһам Шакиров жүгереп килә Гөлшат Зәйнәшева янына. Менә Гагарин космоска очты, шул турда җыр язып бирегез әле, җырлыйк әле радиодан дип. Һәм э, Гөлшат апа тиз генә текстны яза, аннан соң алар Илһам Шакиров белән композитор Әнвәр Бакиров янына җибәрәләр. Шулай итеп, 3-4 э, сәгатьтә җыр әзер була һәм шул көнне үк Илһам Шакиров э, шул Галәм лашына дигән җырны радиодан яңгырата, ә рояльдә уйнап утыра композитор үзе э, Әнвәр Бакиров. Менәргә иде Урал тауларына, Мансур Музафаров музыкасы, ул Илхам Шакиров үтенече белән Гөлшат апа язып биргән шигырь. Очрашу җыры. Очрашу җырына Илхам Шакиров үзе музыка яза. Хайдар Бигишев Гөлшат апага мөрәҗәгать итә бервакыт. Менә Гөлшат апа, яз әле миңа җырларга мондый җыр. Биек тауга менеп бер җырладым, йөрәгемнән ярсып чыккан җырларым кыяларга барып бәрелде дип, башта шул сүзләрне әйтеп, Гөлшат ападан җыр тексты язарга үтенә. Ә, Гөлшат апа тиз генә шул җырны язып, Хайдар Бегишевка илтергә җыенгач, радио хәбәр итә, бик авыр хәбәр. Хайдар Бегишев вафат булган. Моны ишеткәч, Гөлшат апа бик нык тетрәнеп, бик нык кайгырып, бара. Ул җырга хәзер 2023 елда ул текстка, ул шигырьгә композитор Эльмир Низамов музыка иҗат итте һәм җырчылар ул җырны башкаралар. Ул җыр Хәйдәр җыры дип атала. Гөлшат апаның сайлама әсәрләрендә ул э, җырның тексты э, бирелгән э, мәсхүт имашев композитор бик гөлшат апа белән бик күп пьесаларга гөлшат апаның пьесаларына музыка язган композитор менә ул гөлшат апаның йөгерек фикерләве шигырьләрне, җыр текстларын бик тиз иҗат итүе турында сөйләде. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруны тыңлаучылар, әгәр дә бу тапшыру сезгә ошаса, үзегезнең фикерләрегезне язып җибәрегез. лайк дигән төймәгә басыгыз, каналга язылыгыз. Әле тапшырулар дәвам итәчәк.